Цыппӕрӕм сӕр Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ Иоанны ахуыргӕнинӕгтӕй фылдӕр кӕнынц ӕмӕ Иоаннӕй фылдӕр аргъау зӕгъгӕ ус хабар фарисейтӕм кӕй бахӕццӕ. Йесойы куы базыдта, уӕвгӕ Йесо йӕхӕдӕг нӕ аргъуыдта, фӕлӕ йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ, уӕд ныууагъта иудейаг бӕстӕ ӕмӕ ногӕй ацыд Галилеймӕ. Йӕ фӕндаг уыди Самарийыл. Ӕмӕ бацыд самариаг сахар Сихармӕ. Иаков йӕ фырт Иосифӕн цы зӕххӕй радта, уымӕ хӕстӕг. Уым уыди Иаковы цъай. Йесо бастади фӕндагыл ӕмӕ рбадт цъайы цур. Уыдис ӕхсӕзӕм сахатмӕ ввахс. Дон хӕссынмӕ рцыд иу самариаг сылгоймаг. Йесо йын загъта: «Дон ма мын ратт». Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ та уыцы рӕстӕг сахармӕ хӕринаг ӕлхӕнынмӕ ауадысты. Самариаг сылгоймаг ын загъта: Ды иудей куы дӕ, уӕд мӕнӕй самариагӕй дон куыд курыс? Афтӕ уымӕн загъта, ӕмӕ иудейтӕ самариӕгтыл не рвӕссынц. Йесо йын дзуапп радта: Ды Хуыцауы хорзӕх куы зонис, стӕй дӕуӕн дон ма мын ратт зӕгъӕджыдӕр, уӕд дзы дӕхӕдӕг ракурис ӕмӕ дын уый раттид царддӕттӕг дон. Сылгоймаг ын загъта: Ме лдар, цъай арф у, домы та гӕрзтӕм ӕвгӕнӕнгарз дӕр нӕй. Уӕддӕм царддӕттӕг дон кӕцӕй ис? Ацы цъай нын нӕ фыдӕл Иаков ныууагъта. Йӕхӕдӕг дӕр дзы нуӕзта, стӕй йӕ сывӕллӕттӕ дӕр ӕмӕ йӕ фос дӕр. Ау, ды уымӕй уӕлдӕр дӕ? Йесо йын дзуапп радта. Ацы донӕй чидӕриддӕр нуазы, уый ногӕй сдойны уыдзӕн. Ӕз ын цы дон радтон, уымӕй чи баназа, уый та мыггагмӕ дӕр нал сдойны уыдзӕн. Фӕлӕ йын цы дон радтон, уый йӕ зӕрдӕйы фестдзӕн мыггагмӕ царддӕттӕг суадон. Сылгоймаг ын загъта. Ме лдар, ратт мын уыцы донӕй, цӕмӕй дойны ма кӕнон ӕмӕ донывгӕнынмӕ ардӕм ма цӕуон. Йесо йын загъта: Марадз бадзур дӕ моймӕ ӕмӕ рацу ардӕм. Сылгоймаг ын дзуапп радта: Мой мын нӕй. Йесо йын загъта, Мой дын кӕй нӕй, уымӕй ды раст загътай. Уыди дын фондз мойы, ӕмӕ дын ныртӕккӕ чи ис, уый дӕр дӕ мой нӕу. Уымӕй раст загътай.
Сылгоймаг ын загъта, Мелдар, зонын ды пехуымпар кӕй дӕ, уый. Нӕ фыдӕлтӕ ацы хохыл куывтой. Сымах та иудейтӕ афтӕ зӕгъут, кувын кӕм ӕмбӕлы, уыцы бынат Иерусалимӕй, зӕгъгӕ. Йесо йын загъта, Баууӕнд мыл хорз ус, ӕрцӕуы ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ фыдмӕ нӕдӕр ацы хохыл кувдзыстут, нӕдӕр Иерусалимы. Сымах самариӕгтӕ кӕмӕ кувут, уый уӕхӕдӕг дӕр нӕ зонут. Мах та кӕмӕ кувӕм, уый зонӕм, уымӕн ӕмӕ ирвӕзындзинад иудейтӕй рацӕудзӕн. Фӕлӕ ӕрцӕуы ахӕм рӕстӕг, ӕниу цӕугӕ дӕр ӕркодта, ӕмӕ сӕ кувджытӕ фыдмӕ кувдзысты удӕй разӕнгардӕй ӕмӕ цӕгатмӕ гӕсгӕ. Уымӕн ӕмӕ фыдӕн ахӕм кувджытӕ сты фӕндон. Хуыцау уд у, ӕмӕ йӕм чи кувы, уыдон ӕм удӕй разӕнгардӕй ӕмӕ цӕгатмӕ гӕсгӕ хъуамӕ кувой. Сылгоймаг ын загъта: Мессия, ома Чырысти кӕй ӕрцӕудзӕн, уый ӕз зонын. Ӕма куы рцӕуа, уӕд нын ӕппӕт дӕр бацамондзӕн. Йесо йын загъта. Уый ӕз дӕн, демӕ ныхасгӕнӕг.
Уыцы рӕстӕг ӕрцыдысты йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ, ӕмӕ Йесо сылгоймагимӕ кӕй ныхас кодта, уый сӕ дисы бафтыдта. Фӕлӕ уыдонӕй иу дӕр нӕ загъта, цы дӕ хъӕуы, кӕнӕ цӕй фӕдыл ныхас кӕныс йемӕ. Сылгоймаг ныууагъта йӕ донхӕссӕн ацыд сахармӕ ӕмӕ дзуры адӕмӕн. Рацӕут ӕмӕ фенут, ӕз цы ракодтон, ӕппӕт уыдӕттӕ мын чи загъта, уыцы адӕймаджы. Уый Чырысти нӕу цымӕ? Адӕм рацыдысты сахарӕй ӕмӕ араст йе сомӕ. Нырӕ ма ахуыргӕнинӕгтӕ бахатыдысты. Равви, бахӕр! Фӕлӕ сын уый загъта. Мӕнмӕ ис, сымах кӕй нӕ зонут, ахӕм хойраг. Уӕд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ кӕрӕдзийӕн дзырдтой. Исчи ныр бахаста хӕринаг? Йесо сын загъта. Мӕ хойраг у мӕ рарвитӕджы фӕндон ӕххӕст кӕнын, ӕмӕ йӕ хъуыддаг кӕронмӕ саразын. Сымах афтӕ нӕ фӕзӕгъут, миййаг, цыппармӕй ма баззад хуымгӕрдӕнтӕм, зӕгъгӕ. Ӕз та уын зӕгъын, акӕсут уӕ цӕстытӕ ӕмӕ фенут, хуымтӕ ныридӕгӕн кӕрдинаг кӕй сты, уый. Хуымгӕрдӕг райсы йӕ мызд ӕмӕ хор ӕмбырд кӕны мыггагмӕйы цардӕн. Афтӕмӕй тауӕг дӕр ӕмӕ хуымгӕрдӕг дӕр иумӕ цин кӕндзысты. Ам раст уыдзӕн ацы мбисонд: иу тауы, иннӕ кӕрды. Ӕз уӕ арвыстон, сымах кӕй нӕ бакуыстат, уый кӕрдынмӕ. Иннӕтӕ куыстой, сымах та сын сӕ фӕллойӕ пайда кӕнут. Цы митӕ фӕкодта, ӕппӕт уыдӕттӕ йын Йесо кӕй загъта, сылгоймаг уый тыххӕй куы радзырдта, уӕд уыцы сахары цӕрӕг самариӕгтӕй Йесойыл бирӕтӕ баууӕндыдысты. Самариӕгтӕ йӕм куы рцыдысты, уӕд ын лӕгъстӕ кодтой, куыд сӕм афӕстиат уа, афтӕ. Базади сӕм дыууӕ боны, ӕмӕ йын йӕхимӕ куы байхъуыстой, уӕд ыл ноджы фылдӕр адӕм баууӕндыди. Уыцы сылгоймагӕн та дзырдтой: Ныр дӕ ныхасӕй нал ӕууӕндӕм, фӕлӕ йӕм нӕхӕдӕг байхъуыстам ӕмӕ зонӕм, уый ӕцӕгӕй дунейы ирвӕзынгӕнӕг Чырысти кӕй у, уый.
Дыууӕ боны фӕстӕ Йесо рацыдырдыгӕй ӕмӕ раст Галилеймӕ. Йесо йӕхӕдӕг дзырдта, пехуымпар йӕ фыдыбӕстӕйы ӕгад у, зӕгъгӕ. Галилеймӕ куы рцыд, уӕд ыл галилейӕгтӕ сӕмбӕлдысты ӕхсызгонӕй, уымӕн ӕмӕ уыдон Иерусалимы уыдысты бӕрӕгбоны, ӕмӕ федтой, Йесо уым цы бакодта, ӕппӕт уыдӕттӕ. Йесо ногӕй ӕрцыд дон сӕн кӕм фестын кодта, уыцы галилейаг кӕнымы. Уыцы рӕстӕг паддзах ӕлдӕрттӕй иуӕн, йӕ фырт Капернаумы уыди рынчын. Ӕмӕ Йесо Иудейӕ Галилеймӕ кӕй ӕрцыд, уый куы фехъуыста, уӕд ӕм ацыд ӕмӕ йын лӕгъстӕ кодта, ӕрцӕуыны ӕмӕ мӕлӕты къахыл чи лӕууыд, йӕ уыцы фырты сдзӕбӕх кӕныны тыххӕй. Йесо йын дзуапп радта. Сымах нӕ баууӕнддзыстут, ӕвдисӕйнӕгтӕ ӕмӕ диссӕгтӕ куы нӕ фенат, уӕд. Ӕлдар ын загъта. Хицау, Ӕрцу цалмӕ мӕ фырт нӕ мард удмӕ. Йесо йын дзуапп радта. Ацу, дӕ фырт сдзӕбӕх уыдзӕн. Уый баууӕндыд Йесойы ныхасыл ӕмӕ ацыд. Фӕндагыл йӕ цагъартӕ фесты йӕ размӕ ӕмӕ йын загътой. Дӕ фырт фӕдзӕбӕхдӕр. Уый сӕ бафарста. Кӕцы сахатыл ын фенцондӕр? Уыдон ын загътой: Знонов дӕм сахатыл йӕ тӕвд ӕрхауд. Уӕд фыд базыдта, уый кӕй уыдис Йесойын, афтӕ куы загъта, дӕ фырт сдзӕбӕх уыдзӕни, зӕгъгӕ, тӕккӕ уыцы афон. Ӕмӕ баууӕндыд йӕхӕдӕг дӕр ӕмӕ йӕ хӕдзаронтӕй иууылдӕр. Афтӕ Йесо дыккаг хатт Иудейӕ Галилеймӕ рцӕугӕ скодта диссаг.